א גוטן טאג חשוב'ער צוהערער. ס'מאכט זיך אמאל אז מ'טרעפט זיך אן מיט א אינגערמאן, א ווייבל, א בחור'ל, א מיידל, וואס לצערני הרב פירן זיי זיך נישט אויף ווי מ'דארף זיך אויפפירן, דרייען זיך אין פלעצער ווי מ'דארף זיך נישט צו דרייען, טוען זיך אן נישט ווי מ'דארף זיך אנצוטון, און אמאל טוען זיי זאכן וואס האט רחמנא לצלן שוין געקאסט די לעבן פון כמה. קען זיך אמאל א מענטש טראכטן, וואס האט דאס מיט מיר א שייכות? וואס איז דאס מיין געשעפט? איך בין א פיינע אינגערמאן, א ערליכע ווייבל, א חסידישע בחור, א גוט מיידל, וואס האב איך א שייכות מיט אט די חברה? אין די וואכדיגע פרשה, פרשת שופטים, זאגט אונז די תורה אן א מצוה פון עגלה ערופה. אז מען טרעפט א געהארגעטער אין פעלד, מען ווייסט נישט ווער האט געהארגעט דעם מענטש, דארף די בית דין פון די נענטסטע שטאט קומען צו גיין, און אזוי אויך דארף קומען פון די בית דין פון ירושלים מלשכת הגזית, מען ברענגט א קעלבעלע, א עגלה, מען האקט אפ די קאפ, מען וואשט זיך די הענט אויף דעם און מען רופט אויס ידיני לא שפכו את הדם הזה, אונזער האנט האט נישט פארגאסן אדער בלוט. פארשטייט זיך אז יעדע מצוה איז נישט עפעס א מצוה וואס איז געווען אמאל ווען עס איז געווען א לשכת הגזית, נאר עס איז נוגע לאורך הדורות. וואס איז די הוראה דערפון? אז מען טרעפט אמאל אז איינער איז נעבעך געהארגעט געווארן, איינער איז נעבעך געשטארבן, קען מען זיך אמאל טראכטן, וואס א שייכות האב איך דערצו? דער איז שוין געווען אפגעשריבן, דער אייבערשטער האט אים שוין געהאט גוזר געווען ער זאל שטארבן, חזל זאגן עיין מיסר בלא חטא, ס'איז נישט אז ער איז סתם אזוי געשטארבן, ס'איז זיכער אז ס'איז געווען עפעס א חשבון פארוואס ער איז געשטארבן. איז זיך עס אים שוין געקומען, וואס האב איך דערמיט? און דאס איז אזוי בגשמיות. די זעלבע זאך איז ווען ס'איז ברוחניות. אז מ'זעהט אז ס'איז דא א נופל, איין נעבעך פאלט, ער דרייט זיך ביי סעודה, ער דרייט זיך אין פעלז, דארט ווי עשיו דער איש שדה דרייט זיך, און נישט אין א פלאץ פון תורה ומצוות. קען מען זיך אמאל פרעגן, וואס האב איך דערמיט? ער איז אליין שולדיג. ער וואלט זיך געדארפט געפינען אין שטאט, אין א פלאץ וואו ס'איז דא תורה ומצוות. וואס עפעס האט ער זיך געדרייט אין פעלז? און דאס אז ער האט זיך געדרייט אין פעלד, דאס איז זיין אייגענע שולד, איך האב דערמיט גארנישט. זאגט אונז די תורה ניין. אז מען טרעפט א נופל בשדה, דארף קומען די זקני העיר ההיא, נישט נאר די פשוט'ע מענטשן פון שטאט האבן א שייכות דערצו, נאר די בעלזן פון שטאט האבן א שייכות, זיי קומען צו גיין, און נישט נאר זיי, נאר מען שיקט אראפ פון ירושלים פון בעלזן א גדול, פון לשכת הגזית אין בית המקדש שיקט מען אראפ בעלזן זאלן קומען צוליב דעם אז מען האט געטראפן אן חלל, א נופל בסדר. און אלע דארפן זאגן יודעני לא שפכה את הדם הזה. און ווי חזל טייטשן אויס וואס טייטשט יודעני לא שפכה את הדם הזה? קיינער איז נישט חושד אז בעלזן זענען מאסן מערדער, זיי האבן געהארגעט אט דעם מענטש, נאר וואס דען, ס'קען זיין אז דורך זיי איז ארויסגעקומען אז ער זאל שטארבן. און ווי חזל טייטשן עס אויס, רשי ברענגט עס אראפ, זיי זאגן אונז האבן אים נישט געלאזט אוועקגיין אן אים געבן צו עסן און אן אים באגלייטן. וואס אין טיפערן פשט און פנימיות ענינים מוזן גייט עס אויף תורה וסרסך בסוכניו, די תורה גייט אריין אין דעם געדערם פון א מענטש, מען לערנט תורה, און אזוי אויך מצוות, מצוות נעמט ארום דעם מענטש, אזוי ווי ווען מען באגלייט אים. די בית דין דארף אויסרופן אז אונז זעמיר נישט שולדיג אויף דעם וואס מען האט איהם געטראפן טויט אין שדה, מען האט איהם געטראפן פיסט אין פעלד, אונז האבן איהם געגעבן די תורה און די מצוות, וואס וואלט ער געהאט תורה און מצוות וואלט עס איהם זיכער אפגעשיצט פון דעם עיסה אויף איש שדה. מיט וועם האט דאס א שייכות? מיט יעדעם איינעם, ווי געזאגט פריער ביז די בעזנישער בירושלים. און טענה'ט דערביי אליהו'י, זאגט ער, וואס עפעס א שייכות האט עס מיט די בעזניער ירושלים? זיי זיי וואוינען אפילו נישט אין יענע שטאט, זיי וואוינען עפעס אין א אנדערע שטאט ווייט אוועק אין ירושלים, וואס עפעס דארפן זיי קומען צו גיין? ווייל די בעש ט אין ירושלים האט א אחריות אויף יעדע איד, ווי ער טייטשט דארטן אויס אין תנא דבי אליהוי, זיי וואלטן געדארפט זיך נעמען די קליידער, צובינדן מיט שלשלאות שבזהב מיט אייזערנע קייטן העכער די קניען, העכער די קנעכל אז מען זאל קענען ארומגיין פון שטאט צו שטאט, און גיין לערנען תורה מיט יעדע איד, און דאס אז ס'איז געקומען צו אזא מין מעשה זענען זיי שולדיג דערצו, און ווי ער פירט דארטן אויס אין תנא דבי אליהואי, ער רעדט דארטן וועגן די מעשה פון פלגש בגבעה זאגט די גמרא לא הרגו אלא הסנהדרין, ווער האט געהארגעט די די אלע זיבעציג טויזענט אידן וואס זענען געהארגעט געווארן צוליב די מעשה אין פלגש בגבעה? די סנהדרין זענען שולדיג אין דעם, אוואדע, ס'איז דארטן פארגעגאנגען א גאנצע מעשה. לכאורה וואס פאר שייכות האט עס מיט די בעש ד'ן? אבער יא. דאס אחריות אויף די בעש ד'ן ירושלים אויף יעדע איד'ס וואוילזיין. און אז ס'האט געקענט געשען א מעשה אין פלגש בגבעה איז עס צוליב דעם וואס די בעש ד'ן ירושלים האט נישט געטון גענוג. דאס לערנט אונז די מעשה פון עגלה ערופה, אז יעדע איד האט א אחריות אויף א צווייטע איד, אז מען זעט א איד ער איז נעבעך נופל ביסודו, דארף מען אים גיין לערנען, מחזק זיין, מען שטייט יעצט אין חודש אלול, דארף מען גיין מפרסם זיין די ווארט פון אלטן רעבן, אז דער מלך געפינט זיך אין סעודה. דער מלך איז אין א פלאץ ווי יעדער איינער קען צוקומען צו אים, נישט קיין חילוק ווער, אפילו איינער וואס געפינט זיך נעבעך אין מדבר קען קומען צום מלך, און דער מלך נעמט אים אויף בסבר פנים יפות, ער ווייזט אים א פנים שוחקת, א שמייכלדיגע פנים. און דאס אליינס געבט דעם די כח און די חיזוק ער זאל ארויסקריכן פון דעם מדבר, ער זאל ארויסקריכן פון דעם פלאץ און ווערן פון די אנשי העיר, אז ווען דער קעניג גייט צוריק אין פאלאץ, זאל אויך אט דער איד קענען מיטגיין מיט דעם קעניג און ווערן פון די נאנטע מענטשן פון דעם קעניג. זאל דיר אייבערשטער טאקע העלפן אז מיר זאלן קענען זאגן א גוט ווארט, מחזק זיין אנדערע אידישע קינדער, אז זיי זאלן וויסן אז זיי זענען נישט קיין נופל בשדה, נאר זענען אנשי העיר, זיי דארפן נאר קומען און זען דעם מלך און ווערן נאנט מיט דעם מלך. די געשמאקע שיחה איז ממש געשמאק צו זען די ווערטער אינעווענדיג. ס'איז געדרוקט אין לקוטי שיחות חלק כב ד, עמוד הונדערט נײַן און צוואַנציק. גוט שבת.